Pathlei riatnak ka van peh lai. Khan hlei khatnak Farasi mi hna le Sadusi mi hna, Darokon kha ruhkual ah kal ṭhan in a khan hlei khatnak ah kan, kan lut ṭhan. Cuka ah cun Farasi mi hna le Sadusi mi hna an rak um. Inn khan chung kan vung luh cu an dihlak tein an ning a zak dih. An khan chung kan luh cu a poi an ti tuk. An dihlak te cun an thil tuah sualmi ah thiam lo an i coter dih. A hmaan lo tukmi in Jesuh sual phun kip an puhnak nih cun thiam lo an i coter i har an ti tuk. Bawi Jesuh hmai zong an zoh ngam lo. Anmah a thattu ding an zoh ngam anmah a tlanhtu ding an zoh ngam lo ruangah khan a si. Bawi Jesuh zong nih a duh ve ti hlei hna lo. A khaan hlei khatnak zongah hremnak cu a din tuai lo. Meiṭil an tak i a ummi zong cu hlonh khawh an si lo. Fek tein an i ben. Cun hremhmun i tholung zong cu cu zat kha zat tiah khiah um loin an tinco cio hna. Cu hna nih cun an tonmi paoh a virh ko hna mi pakhat nih thlenga in pakul kar hi an tin co cio cun an dihlak te cun zungzal thih khawh lonak hremhmun zungzal mei tili cu an covo a si ko cang hremhmun ah farasi mi hna le sadusi mi hna cu meiṭil nih a kangh hna lawng an si lo hremnak a phunphun in hrem an sinak a ka zohter dih cun a ka chuahpi ṭhan Bawi Jesuh thisan man a phortu cu milung rethei an va si dah Pahranak khan Rom ralkap pawl Khan dang a khan pahranak ahcun kan lut ṭhan. Cuka ahcun Rom ralkap pawl cu khat ṭhepṭhop in an um. Cu lio ahcun midang an rung lut chap chin lengmang. Rom ralkap vialte cu fakpi in hrem an si. A thi hmasa paoh nih harnak temhnak an in sau a si ko. Anmah verhkhoihtu tholung cu hmunkip ah a khah in an khat. Anmah kanghtu ding meiṭil nih mi an tam paoh le an karh chin lengmang ve hoi phone in ka hmuh hna minung a kangh mi hna cu thau chep chop in an um i fi an nung tuk hrem hun rim nih a zelh peng fawn hna chung lei ko hun zo i minung a kang mi khu cu ṭhingnung mang in van ah a kai thluahma mei khu cu hrem hun a um ka tein dai lo in a khu peng mei khu nak mi a ka hmuh ter dih cun kan umnak khan chunglei cu ka zoh ṭhan i kan umnak khan i a ummi Rom ralkap hna cu a phun a phu phu in an um khin ka hmu cu mi hna lak i chaklei i a ummi phu khat cu fiang tein ka zoh hna i Jesuh an tlaih lio i Jesuh a veltu pawl Jesuh hremtu pawl an si a pinah phu khat ka hmuh ṭhan hna i Jesuh thlan vengtu Rom ralkap pawl an si ṭhan Jesuh a thlai i A veltu pawl nih cun i ngaihchih in Pathian sinah fakpi in ngaihthiam an hal. Maw Bawipa kan ngaithiam, na fapa kan ca le Israel mi Israel hna in na pek kan palh sual. Kan, kan hngalh lo caah a si, kan nih kanmah Rom ralkap hna nih kan rak vel. O Pathian, Aw Pathian kan ngaithiam, kan sual, ka vel uh, ka velhmi kha Jesuh a si ti kan hngalh lo ruangah a si. Maw Bawipa nang cu dawtnak he a khatmi Pathian a si. Kan sualnak ah hin kan ngaithiam tiin Bawipa sinah thlacamnak an ngei. Hremnak a fah tuk caah an kio an ai i a fak tiin an i let thal hna. Cun Jesuh thlan congtu hna zong kha an thil tuah sualmi nih khan fak piin thiam lo a canter hna. Satan zultu hna nih cun ngaihthiam hal in thla an camnak cu an nih sawh hna. Sullam ngei lo a si ti an hngalh ko ṭung. Rom ralkap pawl cu an tam tuk i a khaan chung cu an khat dih. Misual pawl mei in a velh a velh hna. Ṭah le hacang rialnak ahcun an hrum ko cang. An caah a har tuk tinak khua a hei sau dah. Rom ralkap fakpi i hremnak i a ummi hna a ka zohter dih cun a khan chungin kan chuak ṭhan. Dragon kha ruhkual lam cu panh in vawlei lam ah kan kir ṭhan. Dragon lu kutka Israel mi kutka kan lonh i vawlei lei i kan zuan lio ahcun hremhmun lei panh in mi tampi a kai chomi hna cu kan ton hna i cuticun ka taksa ahcun a ka chiah ṭhan. Drakun lu khaan dang pawl kan rianṭuannak hmun sailam ah mei na hleihnih ninety-nine zan ah kan i pumh lioah Bawipa he kan i kom ṭhan. I thlen in ka um caah mipi hna cu hme deuhdeuh in ka hmuh hna. Tlawmpal ahcun an lo colh. Satan lamsial ahcun thihnu pinlei ah santlai Santlailo rumnak tangka vawlei hmuhnak ah thil mansung taktak Pathian a kan herhter lo tu an tam ning cu fiang tein ka hmuh. Cuka ahcun vawlei mi tampi an kal duahmah. Pathian lamsial mi tu ahcun mi tlawmte lawng an kal. Cun vawlei lei ka van zoh i zeihmanh a si lomi ka taksa. Ka taksa thingluang bantuk cu ka van hmuh. Satan nih biatak tein a rak i cuh. Pathian nih a ka hman lai ahhin ka taksa dah ti lo cu hriamnam a ngei lo. Cucu Satan nih hman ve timh in heh tiah aa cuh. Bawipa Thiang Thlarau cu a chuh kho lo. Kei le ka u Jesuh cu hremhmun lei panh in kan kal lengmang. A rauh hlan ah hremhmun kutka cu kan phan ṭhan. Hremhmun chung cu lut in Drakon lu lei kan kal lengmang i Drakon i kan phan ṭhan. A khaan pawl cu a ka zohpi ṭhan hna. Khaan hnihnak, Dragon lu a khaan pahnihnak ahcun Judah mi pawl umnak ṭhiamṭhiam ahcun kan lut ṭhan i cuka ahcun Israel nu pawl va ngeicia an rak um. Khaan dang bantuk tein meimit kho lo hrem, hremnak le kat nih fakpi in a kangh hna. Hremhun tholung zong tampi an um. Tholung nih cun miruh chung, an thlek a fak pin a virh hna. Cu zong ah cun Satan zultu pakua nih an congh ṭhiamṭhiam. Caan sau lo kan um hnu ah ka u nih a ka chuahpi ṭhan. Khan thumnak a changtu khan thumnak ah cun kan lut ṭhan. Cuka ah cun Israel pa pawl nupi ngeicia an rak um. Atu tan kan zohmi a khan chung ah cun sau kan um lo. Tlawmpal ah cun chuak ṭhan lengmang. Cu ruangah ahohmanh pumpak in biaruahnak kan ngei lo. Patung pawl zong nih cun khaan dang bantukin hremnak cu an luat hlei lo. Mei le kat nih fakpi in a kangh hna. Thih khawh ṭung lo nganfah tuar in an hrum. Mikip cu an sual bantuk cio in hrem an si. Hremnak cu ṭih a nung tuk tlawmpal ahcun khaan dang ah kan i ṭhial ṭhan. Khaan linak A khaan palinak ah cun kan va lut ṭhan i cuka ah cun Israel tlangval Bawi Jesuh thisen man a phormi hna an rak um. Minung an tam tuk kan um lio ahcun mithar an rung lut chap lengmang. Mithar zong cu mei nih a kangh chin lengmang hna ve hna. Mi tampi au thawng nih cun ka ngaithiam Bawipa ka hngalh lo caah a si tiah an au. Sihmanhsehlaw Pathian a hlawtmi ram a si cang ṭung. Bahramhun ram ahcun Bawipa cu ngaihthiam dingin a kir ṭhan ti fawn lai lo. Donghni ngei lo hrum ainak cu an co tawk a si cang. Tlangval pawl hramnak a ka zohpi dih cun Bawi Jesuh nih cun khaan dangah a kalpi ṭhan. Khaan nganak Drakun, kharuh, Kha ruh kual lam ahcun kan kal ṭhan i a changtu khan nganak ahcun kan kal ṭhan. Israel nungak pawl an rak um. Judah, Judah, Jesuh thisen man a phortu ṭhiamṭhiam an si. Atu tiangin an hrinsormi nung ngaknu i a thimi paoh hi hi khaan chungah hin an lut lengmang. Donghnak ngei loin ngaknu a thimi paoh cu an lut thluahmah ko. Drakon lu a khaan dihlak cun Israel pawl umnak an si di zangfak ngaingai an si ko aho hmanh nih an bawm kho fawn hna lo Israel nungak khan a ka zoh pi dih dih hnu cun ka u Jesuh nih cun a khan chung cun a ka chuahpi ṭhan khan ruknak Drakon lu hremhmun a ka zohpi cu a sau tuk ka ti tum i vawlei kir ṭhan ka duh tuk khaan dang kan luh ṭahnak cun ka u kir cang ko si a sau tuk hringhran cang nak a auh ṭhan tikah kan zoh ṭhan te lai tiah ka ti asinain lungtho lo tuk in ka u cu ka zulh ṭhan khaan ruknak ah cun Israel bawi ngan ngan an um i Israel bawi Khrih nun ngei lo piangthar lomi vialte hna cu an umnak ding ah sermi drakon lu a khan paruknak ah cun an lut dih. Atu tiang hin Israel mi hna cungah a thisen man cu kanmah le kan fale cungah tlung ko seh ti kha a phan lengmang ko. Ramhunh ah cun bawi sinak nih sullam a ngei ti lo. Nganfah tuar in an hrum ve ko. Cun ka khuaruah a har tukmi pakhat cu khan dang drakon ke thincuap lung le Keng le a dangdang hna ah khan cu mikip nih an sual ning cio in an cungah hramhmun hramnak a tlung. Hramhmun tholung zong ṭhenkhat nih pasarih le paruk hna pali te hna pahra te hna zong an ting cio. Mah le ca cio in an ting cio hna. Asinain an umnak daragon lu tu ahcun cuticun a si lo. Kan kal kan zoh ciami, khaan a simi khaan khat nak khan hni nak khan thum nak khan li nak khan nga nak khan ruk nak khan sri nak khan rian nak khan kua nak khan hra nak khan hlei khat nak te hna ahcun hrem hun tho lung cu anmah tin cho hlei mi um lo in amasa bik khan amasa bik khan hna nak in alet tam in hrem hun tho lung cu a khan kip ahcun an um i tho lung nih cun an hmuh poh a virh hna i an tonmi minung poh an an dah colh hna. Heh tiah a virh hna i mi a tam mi an tam pa tholung cu a tam chin ve. Cun khan dang ka zoh lio ah khan cun hi tholung hna hi an karh tikah ka an karh tiah ka hmu hna lo. Fa an hring lo. Darokon lu ah hin cun hramhun tholung hna cu biatak tein an karh i an rawl thaw bik cu. Minung ruh chung thlik virhkhoih i khimte i ei hi a si. Asinain izat an ngei lo. A rum, a rum hnu zongah a za cang ee an ti bal lo i phaisa kawl i thilak in an tli. Cu bantuk cun hramhmun tholung hna nih cun a za cang ti loin ruh chungah cun an khimnak ding kawl in heh tiah an virh i khim le vuai hngal loin an um. A za tuk cang ka ei khawh, ka ei kawlnak minung hna nih hin keimah ruangah harnak an tuar tuk cang ti hrimhrim hi an ngei lo. Mei le kat nih thilak in a kangh hna ti a um fawn lo. Hramhmun tholung cu an tam tuk i a khaan kip ahcun vampang te hna, innchung te hna ah khin an i benh lengluang ko hna. Culawng a si lo, khuazei paoh ah an um lonak a um lo. A khaan kip ah hramnak cu a fak tuk hringhran. Israel bawi lianngan Pipi tampi an um. Cu hna cu an tuar in ning a fak tuk hringhran. Israel bawi pawl umnak ah ka zohpi dih in a khan chung cun kan chuak ṭhan. Ka taksa Satan nih biatak thlak in a rak i cuh nain a ngeih khawh lo mi ahcun ka um ṭhan. Ka lung a fim hnu zongah ka thil hmuh ṭihnungmi cu mi hna nih cun a ka ṭem tawn tuk i ka ṭap tuk. Lungvar. Mah hi zan ṭhiamṭhiam ka taksa i caan tawite ka um hnu ahcun Bawipa he i tonnak caan tawite ka ngeih ṭhan. Vawlei in menghleng ah hrawng sang ah cunglei ah ka u nih a ka kai chopi ṭhan. Ka hmai nitlaklei cu ka hon zoh i Salm sawmli le pariat a hme pahnih. Vanram kutka dongh, Bawipa vancungmi muko aa kenmi, a hmur ah aa hmuah cangmi muko tum in manh cia tein a um ka hmu. Tum lai te khin a um cang. Cu ka thil hmuhmi nih cun ka lungre a ka theih tuk. Zaangfahnak caan tlawmte lawng kan ngeih cang ti hngalh khawh tuk a si. Kei nih cun ṭah bu in Bawipa sinah ka Pa na dawtmi hna kan kan i manh rih lo, caan kan pe rih ko tiah ka hal. Vawlei mi tu nih cun caan tlawmte kan ngeihmi ahhin Bawipa lei naihnak in vawlei thil tu ah kan kal, kan i thim, kan nun hi zaangfak a va si dah, kan hngal lo damtertu Jesuh pan u si. Vancungmi timhcia tein an um komi ka zoh lio ahcun van aa hungmi in vanmi pakhat a kut in thir pakhat aa ken i Ka umnak lei a hun panhmi ka hmu. Ka lungchung in zei ko dah a run ken hnga tiah ka ti. Tlawmpal a rauh ah ka sin a rung phan i vancungmi nih cun a thil kenmi cu ka u sinah a pek i cunglei ah a kir cho Col ka u nih cun hmaipan te le ngamtlak te khin a ka zoh i ka nau na kut na kut dawn laksawng kan pek lai a ka ti i ka kut cu ka donh i ka laksawng laksawng cu a ka pek. Lungvar dawh ngaingai mi le a thianghlim tukmi khi a si. Chimfian hlei ding zong ka thiam hlei lo. Cun cu lungvar cu ka kut ah a um. Khuaruahhar a simi pakhat cun ka u nih cun ka nau na lungvar kha hun hlonh tuah a ti. Lungvar cu ka hun hlonh i van ah cun pathum in aa ṭhen. Ka kut i a rung phanh ṭhan tikah cun cu, cu hlan lungvar pakhat ah aa cang ṭhan. Cunglei i ka hun hlonh zong ahcun cu bantuk cun a um lengmang ko u sin ahcun a sullam ka hal tikah kha bantuk te khan pa le fapa le thiang thlarau cu lak laksawng caah kan pek a si kha ti lawng in a ka leh kha bantuk te khan pa le fapa le thiang thlarau cu laksawng caah kan pek a si kha ti lawng in a ka le biathlam a ngan pahnih a hme hlei sarih cun lungvar zong pakhat cio in ka pek hna lai i Cu lung cungah cun a cotu cio lawng nih a sullam a hngalhmi minthar kha an i ṭial cio. Ti bantuk te khan lungvar cu pek ka si. Ka covo a si ti ka hngalh. Asinain chimfian kho phun a si lo. Hallelujah! Bawipa cu thangṭhat in um ko seh. Amen. A sunglawi tuk hringhran. Ka laksawng lungvar dawh ngaimi i kenbu in vawlei ah ka ṭum i Ka lungvar ken cu ka hawile nih hmu ve hna seh ti ka duhpiak ngai hna. Ka hawile hna cu ka pale sinah cun zoh tuah u, lungvar ka donmi hi ka ti hna. Asinain an hmu kho nemnam lo. Ka kut lawng an hmuh cu an hmuh khawh. Kan hmuh khawh ṭung lo khoi hen lungvar cu an ti cio i heh tiah an kawl. Kei zong nih cun hihi ka kut i hi ka ti hna. Asinain an hmu kho hlei lo. A rauhhlan ah hmuh khawhnak mit cu a ka lakpiak i cu hnu lawngah ka hawile nih an hmuh khawh lonak sullam ka hngalhthiam.